Mama a wòrdu notifikado di PG pa mi a pasa dos ora sikatía huntu ku señor gobernador, e kual mi a hasi. El a kuminsá spliká mi na telefòn si kiko tabata e meta. Anto relacioná ku esei nos a haña un karta ku nan wende mi a tuma nota esei oy mi a notifiká partido ofisialmente. Anto esei nos a sa ku komunikado tambe kamintu ku ta bisa praktikamente ku. Minister di Bestuur Planning en Dienstverlening, mevrouw Kay Loewenthai, Kimberly den kaso aki, as verdacht is aangemerkt. Anto e motibo di esaki ta den kaso ku ta tratando ku ta datá di binti tres di desèmber kaminda e ex partner, eisglek lo mi sebi na su kas pa Aki ta mira di un suceso cu a pasa, enton esey eigenlijk a sali un poco fe man, enton den e cuadro di hacimentu di investigacion cu mi por bay hopi detaye den dje, e investigacion ey a bini resulta tog cu e a ser verdad, no obstante cu e hende a bini caminda ta ta, esey ta e. Fodak ma ke ku tin den su dirishon, anto dado momento ya nos tin ku wak den e proseso. Na e momento aki e ta base ta wòrdu di hoor den e kaso aki. Anto i nan no sibi wara wak kiko ta bin sosodé kuné presisamente. Pero e hecho ta asi ku el a wòrdu angamea kuma fodak, entonces e ta pone tambe den e kuadro ku nos tur sa di lei di integridat. E no por keda funshoná komo minister na e momentonan aki. E desaroyo aki por Santa sa di dje kaba for di su proseso di screening, segun mi. E ta tin problema ku su partner, e ta tin. No, bo ta bo ta pueda dokó di otro si esun di e partner, si a wòrdu gesé p'e net, entonces esei no tin motibu yo'i ku e no por pasa screening, entonces esei a sosodé tambe. Pero e partner ku niña ta kere atrabes di tempu a keda, e situashon a keda basta bai bin, bai bin, bai bin. Esaki Papa Ayina no bai interpret'é òf bisa kos obe. Esaki ta tabata den un diskushon over di buskamentu di un yu di nan ku a bin rendundá èglik ku e pa ta bai na e kas, ex parte anto a bai na e kas pa reklama esaki. Esei a bin diskushon etcetera etcetera etcetera nan ku a bin rendundá ku e denunsianan a wòrdu hasi di parte di e parte etcetera etcetera pa ku mensandelen kuminsá koment'é. Primero mensandelen, dos mensandelen ku bo ta bisa ku. Hende a wòrdu maltratá, pero e kibak denunsia no a wòrdu hasi. Anto den e kuato ei, ora ku a hasi investigashon, di kual e mes a duna su video beeldennan, tòg a dedusí ku e ta bier suspioso di e kaso akí. Esun bieu no tin niks ta maka ku esun nobo, esaki ta komo ehempel. I en e geval, lokual sí mi por bisa bo ta ku ta e mesun parto ku e ta tin problema ku niño dié tempu aya. Kiko ta bai pasa ku e pòsme, minister? Kiko ta bai pasa ku e pòsme? No, nos a bai hasi un be. E pòsme ta bisa bo alblief?

Entonces ey ta bay probablemente nos lo tuma un decision oficial riba esaki, pero probablemente ey tuma niu aso si ta logis, anto pa nos haña un solucion pa cu esaki. Mester siliga tambe casi Kòrsou, Minister Manuel tambe, eh? Si, esey mi ta kere abo ke ya nos a parti e tarea, laga Minister Reynolds. Bon, mi ta kere nos a mira basta cos riba rednan social ultimamente y durante e tratamento di e presupuesto tambe, Parlamento den su totalidad a. tuma un moshon pa pidi RC pa hasi un investigashon na kas na Kòrsou i manera nos komunikado ta bisa nos ke trata tur proseso limpi i transparente. Anto den e kuadro ei nos a hiba kòmbersashon e último dos simannan aki ku e Gevolmagtigd Minister, anto kaminda al a mustra su disponibilidat pa tuma retiro. pa asina e proseso di investigashon di parti di RCI ku tin kuminsá pronto por tuma lugá, laga nos bisa, sin ningun intervenshon di e minister mes. Dus no mas ku ayera nos a bolbe reuní kuné i mi ta pensa i awe e desishon aki tambe a wòrdu tumá. Su karta mester kaba di drenta ainda, mi a papia kuné ora e ta dunando e final touch kaminda e tambe ta entregá su retiro awe. Pero den kaso di geval nos tin minister aki tambe, for di prome ku elekshon sigur tambe ta tin kosnan kanando runu di dje, Dios a sa for di prome di elekshon dje esaki. Bo mi ta kere bo por a tende de resentemente entrevista di prome minister mes na komision inti aña, tabata tin kosnan berat geval mas di minister aki bai staten i a la defende e lokenan ku tabata tin na dos okashon, pero oke bo ta bisa oke kada be e kos ta bin bek, ban duna espasio Pa asina awor por tin un investigashon ku maña lo mustra ku si òf nò. I si ta nò, e lo e por bini bèk si, señor Van Heydoorn? Nò, laga nos antisipá riba e kosnan. Mi ta kere no ta intenshon tampoko pa nos bai keda tene puestonan ku mester wòrdu okupá i ku mester di atenshon di gobernashon pa nos bai keda. Nenan abrí pa si un investigashon sali na fabor òf kontra di un minister. Tin un traha Kenei Mora awor aki na Kas di Kòrsou? Na Kas di Kòrsou outomátikamente ta e direktora ku ta einan awor aki, ta esun ku ta tuma e maneho over te ora bini un remplasante. Mira si ta na altura cu nan haci un go fund pa Yanchi anto esaki na keda ki seen sin duna Yanchi bo ta na altura di e caso aki y ki bo pensamento ta dje. No cu altura mi no ta, nos a tuma nota naturalmente awe riba rednan social anto laga nos bisa mescos esaki no ta un un e parti no ta algo di cas di Corsou as such naturalmente e ta e tin un personal cu ta traai nanan pero di nos parti tambe esaki ta pa nos tambe bay wak. y investigá si esaki ta berdad y pa nos wak ora si tin cu tuma paso cu e empleado aki. Señor Pisas, con bo ke reflecta den comunidad awor aki cu e retonan aki? Bon, e retonan ta pisando, ta bese mi a bisa cu estan hopi biaha, como a bisa nan despues di eleccion nos mester bay tranquil. Dje stres a siente no ta wega, dje stres a siente ta bini un preshon enorme riba dje, pasobra ya no tur hende ta prou bo, tin hende ku no ta no ta prou. Anto esei ta trese kuné ku e preshon, e emoshon ei bo mester por dil kuné. Anto si bo por dil kuné bo ta hañá bo ku e tipo di provokashonnan aki. Anto e provokashonnan ei bini por ta di problema bas grandi, pasobra den e kaso di Kemberlee, bai mi por ripetí, Kemberlee tabata na su kas. Stando na su cas, e personanan ei ta bin te camin di ta na su cas, anto di mes e viaha hopi biaha, hende muhé por ta y sa me di bos of whatever cu por yam'é ta emocion ta subi, anto na momento cu emocion subi bo ta haci cosnan cu bo ta bisa despues e'e mi no mester haci, anto ya Ministerio Publico si no por huzga a base di emocion, so si ta huzga a base di emocion bo por wak sigur den casonan di asesinato etcetera etcetera cu hopi biaha ta emocion pero e no por huzga p'esey, Anto ya, esaki ta pasa no, pasobra bo bai test e camí na cas, anto tog ya yega sneleu cu bo ta bai haña abo cu awor aki bo ta verdachte con e caso ta bai caba nos no sa, pasobra ya bo mes sa na momento cu tin e tipo investigacionnan di parti Ministerio Publico e ta tarda, e tin su tardansa cune cu tur e consecuencia cu e por tin pa cu e persona, pero en ieder geval nos awor aki ta bai paden. Nos a bai analisá e situashon a so ya nos tin ku sigui move pa loke ta trata e e situashon lokual ku a tuma lanti aki ya manera semper semper mi a bisa mi a bin di polis polis no laga otro kai ke mester mi a sosten ku mi tin ku duna el e komo ser humano a wòrdu okupá komo parti di nos organisashon komo komo komo mi amiga Mi ta kere, mi ta sòru pa esei tuma lugá, pero e no ta nada dushi pa nos. Mirando na e momento aki ku ta dos hende i dado momento tin ku tin ku distansiá nan mes, ya nos ta un partido ku a pasa den hopi kos, a bis'ei tambe nos a bisa ku nos ta trata pa hasi tur nos máksimo pa nos strecha. E direkshon di e partido ta esei tambe a pone nos ku no a yega na diestres asiento. Esei ta pone ku pasobra nos ta tuma direkshon na un momento ku si nos lo tabata sa di e situashon aki ku tabata dje ergi pasobra el a konta mi di dje. Anto e mes a bisa ku e laña beldenan so. E beldenan tambe ta mustra di hopi kos ku a pasa pero ya e beldenan tambe tòg si ta si mi analis'é bon ta pone tòg ku lo ta tin e mestran elen den e kaso aki kon. Pisa cu pue yami ta me salen un semi tochi cubo de me salen yo ta que ben mi pushaba de me salen que ben si hende haci denuncia enton ya eventual si e ta riba beelnan e sali eventual bo por word aangemerkt como tal den su caso e tambe haci denuncia como cu e cu e contrapartido mi ta kier OM tambe lo trata tur dos caso mesun cos mas detaye mi por drenta di den esey mi sa di dje esey pero mi por drenta mas detaye so esey ta toca ami esey ta toca OM Por e geval, ya, propagashon, propagashon, si nos no por dil ku propagashon bo mester mira aki pa res sosial ku a ta mira si añanan kuantu hende ta trata di ataka mi te ku por di e troba e tin un masta ataka mi, ami ta keda ruso. So bo kai den e trampa e tin ora bo ta bo ta bo ta kuerpa. Anto, ya, esei esei a pas'é den e kaso aki pero lokual sin bo por bisa insegurata ku e kaso no tin neks ta maka ku nada di korupshon òf tipo di kosnan así. Ta di mesá lei. Nos por bisa ku ten e rèkòrd kantidad di ministernan ku mester a bai pa si tipo di situashonnan aki ku ta sospechoso, etc. Bo, bo, mi ke men, bo tin ku tuma un desishon si no. Si nos laga nan sinta, anto a ke rato, por ehèmpel, nan bira verdat, bo sa ta bisa mi otro kos, dikon bo ta sa, dikon bo bala promé. Ke men, e ta, e ta e kuater promé ke sukuta e webo, after ke aliña, anto esei ta ape. Nos, nos, mi sa ku tres minutes pasobra, probe, nos mester por deal ku preshon, e lokual ku a pasa manera por ehèmpel trobe nos i papia manera ta ku señor Silvania kaminda ku a bira henter i bo lo luki ta da trobe emoshon. Kemia di tiramente palabra bo ta esei ta ser si bo no ta dil ku emoshon bo ta ba hapri un por ehèmpel un pandora box ku no ta tin mester bo ta bin añaba di kosnan ku no tin mester añaba anto esei a pasa na e momento aki. Sobranan ku a keda mi tin ku kontra bo tòg señor Pisas tur ta integro tur niun no ta maña nan den e situashon asina aki. Bon, den bida bo no sa unda nues ta yega, pero nos ta haciendo nos maximo pa nos cana nechi, si bo a paca tin un bon e cuatro ai prome no ta tin niun clas di incidente, awor aki cu nos a crece como partido di mes e presion ta subi, bo ta yabi cu tur esaki ta nos tur a pasa screening, kemende esey ta pone, ta bisa si cu. Con pisa e frienditan no a pasia ke men nos ta sòri di cana stret. Hopi biaha mi ta bisa tur hende pa nos haci nos maximo pa evita e tipo di cosnan ke ta presenta, pero ya, bo ta keda hende, bo ta keda ser humano, lo haci ta menester, ma si cuando bo pasa tin biaha pa vacacion, emocion bo ta yahabo den e partenan aki. Ok televidente, we sabi escucha. Um, uh, señor Thomas, mi te besi e pase back pa abo. Mientras tanto, nos te queda cubri aquí bau tambe na Forti. Uh, televidente, uh, te lagabo de man di señor Glenn Thomas. Danki Erwin Scharbaay pa e reportahe for di Fort Amsterdam, caminda cu tabata tin un conferencia di prensa manera m'a anticipa bo relampago pa informa riba retiro di Hef Min den caso cu Minister Plenipotenciario Carlson Manuel. Cu manera bo sa mester scucha, Minister Presidente a bisa basa riba.